Okey, bertemu baru kitai dalam video channel aku iya nya Ademan Man. Uh, video channel te te nya uh, te secara rawek secara random bercerita meda merampak menua meda pemakai kitai tu ila. Okey, jadi video sebedau tu tadi Sebedau bedio ke tau deh aku bisi madah aku ka tanya ka nusi ke cerita ke danjung aku agi Casey champion inya Casey uhh cerita malam seram anjung aku agi iya tapi aku enda nemu besama enda cerita aku nya di tusi ke iya tau ke enda laban sepanjai aku becerita da nya den uhh sepanjai iya nusi cerita dalam voice voice nama nya voice mail deh. Uh, nakala aku ninga cerita nya ditu sik nya. Nyadi uh, ditu aku ke nusi kita cerita nya. Tu cerita nyadi ba menua aku ba pasai Engkabang dia deh. Ba pasai Engkabang, ba pasai Engkabang. Nyadi maya nya taun 2000 2005 aku maya nya pum tiga. Nyadi maya pun tiga maya tanya maya nya deh 2005 nya maya aku pun tiga nya kami pindah ngagai rumah baru. Ngagai rumah baru nyadi tinggal meh temawai lama kami tu suba. Temawai lama te sapa ke ba ulu pasai Engkabang Sengabang nya nemu cherita eh ukai nemu cherita tu kala aku mesi cherita tu bagi sida tapi nemu enter rumah kami nya. Nyadi maya nya udah bisi lima bulan pia meh kami udah pindah agi rumah baru nya. Udah pindah agi rumah baru nya deh. Tapi ba temawai kami maya nya agi manah utai agi landai agi na agi nama nya empai tumbuh tinggi-tinggi rumput eh empai tu tinggi rumput agi nyamai da peda ti deh enti kitai nama nya ngabas temawai nya deh agi manah gaya iya. enda entu enda entu repa enggau pun buah agi ri agi te nya agi memanah peninggai iya. Nyadi meh nya aku ke ngambi papan ke ngambi papan kena nama nya kena ngadu ke tansah ma eh ngadu ke sangka manok laban aku tu gila manok suba. Tapi maya aku ke ngambi nama nya papan dia deh ke urung nya pukul Tiga enti nempa lemai pia meh. Tiga enti nempa lemai pia. Ya, mula pangkung ku mutu dia pangkung pangkung pangkung ku. Nyadi penyelai iya ba ujung uh, tanju akai aku ba ujung tanju temawai ka kami dia dah ba ujung tanju akai ku nya. Bisi pun tubau, pun tubau tu. Pun tubau nya gurek. Sigi iya lebat. Lebat-lebat pun tubau nya. Maya iya maya iya be, be nama nya tubau nyumbut eh. Mayu-mayu tubau gurek bebesai. Jampat tubau nya ning munyi ku tanyu ninggih diri. Tubau. Tubau nya. Uh, udah nya, udah ku ke benung ngetuk, ngetuk, ngetuk aku. Dinga ku tak, mula endar aya, aya saja. Ya, nyu perati ku endar. Dinga ku tak enda mit nya abai. Tunga agi pun tubo dia. Nya tu ke bepula dah ngerenyam bulu ku nusi ya. Tunga agi pun tubo dia. Tanya abai, tak munyi kuah-kuah ku kitai. Iban ah. Tak kua-kua munyi anak ke sabai ai. Ya udah nya pending ke ku baru. Nadai ke. Udah enda lama ya ya munyi sabai nya deh. Ya deka mending ke enda nya nadai ya. Ya udah nya awak ku aja. Ketu ketu ketu ketu ku baru. Yo udah nya bisi setengah jam udah nya asai ko lalu mayuh diri papan udah ulih ko. Papan nemu papan kedinding kitai kelia nya. Dinga ku tang kikik utai ko deh. Tang kikik utai pu nya tu nyerenggok agi bulu pegau ku tu kini meh penunga ku tu lari lagi ka ko. Nyeregok bulu pegau ko maya nya. Yo udah nya ngetu ko. Nama mutai munyi tu pati ku din. Tadi ninga munyi tenya anda mit nya pek detok nyu ninga tenya utai ngikik ngema alam alat nya. Nya nya enda munyi ko aku pepadu tenya. Padu nama nya mangkung papan dia muka papan nya. Kira ke padu meh ke ka mulai kediri. Nya udah dinga kutus serap serap utai. Semak semak apu nama mutai tok kati kudin. Udah kan kiki nyu serah serap ga. Ya tak sekali ku tang kecit utai. Tang kecit tak bembuak utai nya ku re. Pu ka ku butai kena tekemi meh ku meh nya ku meh nya umur lima belas taun. Hei ku ati ku dia nama mutai tak tanya. Begenya ka ku tubuh ku. Nya udah nya nemu sapa indai aku ngemai ke kebun udah nya. Nyai nangka nya mencerita nya. Nyadi iya ke iya ke anak mit nyabek nya tadi amat nya enda bula. Iya jadi ke ngkikik ke serap-serap nya tadi ukai indai aku ngema aku ke iya. Nge, baka nya men cerita nya ta dai. Ya. Ha, deto ila aku nusi cerita bukai ga bisi cerita munyi ko Melayu nya cerita kelakar seram bisi engko nya ila. Jadi uh, nang kata cerita kita ke terubah ya. Ya ke danyung ko age namanya malam seram. Tapi nang nemu ke si bisi nak mutar ke ceritanya. Laban ke Jaku Melayu lain dingai engka tenggai agi mutar ke nya. Agi meh nya ragak. Laba aku meh nya becerita muk tingkap kereta anda ingat tutup aku nya ragak. Okey nya aja ari aku. Ari channel Ademan Man ngagai kita ke bisi ngelala ke baru ke ngelala uh, YouTuber kita Iban ianya aku pun baru nyadi YouTuber. So nya aja. Aku bedau nemu ngidit video aku nadai komputer nadai laptop kena ngidit video nyadi video aku beketo jaman dulu. Ti nyema ka ngidit ari telefon uhh ulih ga meda gaya aku ka tapi maya aku ka tanya ka ngadu ke video edit video tu lagu-lagu iya aku ka mempromosikan lagu aya aku. Lagu aya aku reh uhh. Ti kita akan nemu aya aku iya nya ti kita ngelala nya Cikgu Sebeli ku orang. Cikgu Sebeli uhh dia nya bisi ga siko da bala kami ke nyadi penyanyi tapi ku ne nemu ke ni enda kaul kami enggau iya. Nemu nya semak amat nemu nya jauh nemu nya begeni tapi bisi ga bisi. bisi nama nya bisi tali petalian da reh munyi ke melayu iya nya clemen joice tapi de clemen joice de tu nentu nentu begaga ke lagu ke ok nya aja video aku uh, sekali tu uh, bertemu baru kita ila enggau cerita cerita maya aku deriba deriba malam kini Menteri ba malam aku ke becerita cerita kelakar seram, cerita seram nal bisi. Okey nya aja ari aku. Subscribe, like enggau tinggal ke komen ti kita rindu ke cerita ke channel aku. Okey selalu nya aja. Bye.